Thirtu zawng zawngte chibai vek u le. Vawiin hian khuaisawn panga kan inzawt kual leh dawn a, chumi khuaisawnte chu sap hoin a tricky questions kan tih ang chi kha a ni a. Tichuanin, hmuhna min tih ngei kan beisei a. Lo subscribe ula, lo like ula, in lo comment theuh ang a. Tichuan, hahdam deuh khan an thu phawt mai la, a tawp thlengin i lo thlir dawn nia. Question pakhat la chu maw? Eng thil nge pung char char tlem lam pan ve ngai miah lo? A pung char char maw mahse tlem lam kiam lam a pan ve ngai miah lo eng thil nge? Eh, mihring hi nei chu. What? Mihring te chu kan thi kan thi a. Eh eh eh i traffic unit kan thi lai pawh khan kan pung tho a. A ni lo deuh. Rui thei thil te pawh a niang pung char char a, kiam lam pan vak pawh ka hria hle a. Chiang deuh fak a awm. Eng nge ka hre lo law. A zu a niang. What? Ti nge zu chu ni ni zet. A mihring kan tam zel a, demand a tam zel a, kha lai khanin a pung char char a lo. Zu chu lo pung zel bawk hriat a lo. mihring zu zu nga te zu tun lai an khap na se em em a pung tul tul zel ang khap ma se pung zel box se tara ui ka shelo shelo kiam char char pung char char tlem lam pan ve ngai mi alo pung char char tlem lam pan ve ngai lo

Sam. Sam maw? Sam te chu tla thin loh awm lo. Oh. A bung thei bawk a, a tam vak thei bawk a. Tui. Tui te chu nia a hip re a hip ral leh zel a ni hian evaporation a awm a dang chiang deuh pakhat a awm a ni aw chiang deuh. He ni chu a tih tur ang chi. Mihring pung lam hi ni lo maw? Mihring population, mihring population. Mihring population. Ase kan thi zel bawk sia. Kha chu chiang lo tlat. Ka hre lo. Ngaihtuah chiang tih i hria, mahse i ngaihtuah chhuak lo mai mai. Hre reng. Ngaihtuah chhuak lo mai mai ta.

Enge in kum kha laptop chunga han mo laptop ti mai la computer laptop chunga han bom an da ni chun a ding lama chuan in i phei khok oma phei hok per mo chun chumi dot le che chun real no an da ta ni chun chumi dot le che chun sam khui an da a bom chu puak ta ni chun eng item nge che hmasa ber ang. Rialno. Why? Rialno nge. He a ke hma bik. A ke hma. Rialno chu diang chu. Rialno. Tinge rialno. A delicate bera. A ke hma sa ber don tina. Oh. Enge bula ong ha. Computer chunga bom an dah mo. Chuan a sir ding lama phei khawk a awm a. Chuan a dawt chiah rialno a awm a. Chuan a dawt leh chiah chuanin sam khui a awm a, bomb chu puak a, eng item nge chhe hmasa ber ang? Computer a chu. Computer? Enge chhan? A chungah a awm miau a. Chuan ang. Hmpa chhan anga le. Computer ve ve maw? Bomb. Ava thiam e, chhang dik hmasa ber a ni awm a, vawiinah a ni leh nang. Bomb chu. Chhang dik leh hlauh mai a thiam riau mai. Bawm a puah phawt loh, a chhiat phawt loh chuan tang kha chu chhe thei dawn lo lo. A ni le, question pathum nan a ni aw. A hau thei teh mai nia. A ni leh maw? English word, inhriat ta tawrh, English word. Second sawm chhungin maw? Sawm. Alphabet A tel miah lohna hei Apple kan tih chuan APPLE ni Apple A tel ta ni tawrh Alphabet A kar ah khawihah pawh ni se khami A tel miah lohna Alphabet A tel miah lohna English word second sawm chhungin sawm sawi ruh aw one two three start Try fly eye pink purple blue blue white white white red

Number ah A tel na masa ber alphabet A ei khawih ah pawh a kar ah pawh A kha a lo awm ta se ka ti em em bo vek hling eh ten thousand ten thousand ai hnai om hundred sai dik ṭem eo Hundred and one. Ani lo. Oh ani e. One thousand. E one thousand. Ten thousand ni ti dei a. One thousand kan number sa um number sa thousand. Give up a me. Dang. Nga. Ka ngai tu a chuak zo lo.

Pangana, draw, kum khatah hian thla sawm pahnih a awm. Hei chu awl deuh aw, ngaihtuah cheng ula inhre nghal. Kum khatah hianin thla sawm pahnih a awm ati raw, inhriat ati raw. Chung zinga thla pasarih te chuan ni sawm thum pakhat an nei ati raw. Chuanin eng thla berin nge ni sawmhnih pariat nei? February. Nang February February chiah dik chiah mo nang i ngai dan February tia taro chiang em aw aniang a ngai to chiang te dik mo ni sawmhnih pariat i ti taro aw aniang aw February eng thla ber in nge ni sawmhnih pariat nei February leap year a elo i riat nilo hnih kual ani zui taro chu eng thla ber in nge ni sawmhnih pariat nei. Thla khatin February aw February chu aniang. Aniang. Ka ring. Aw aniang. Aniang. Chiang em. Chiang. February. Chiang em. Aw. Chiang maw. Aw. A dik em. Ka sawi sa leng aw a dik lo deuh. Engthla berin nge ni sawmhnih pariat nei. Sep, July thla chung lamah maw? Ah, eng, eng thla pawh. February nih loh chuan enge niang? Dik chu a pha ngaihtuah chiang la. Kum khatah hian thla sawm pahnih awm tih i hre ta te rawh. Oh. Chung zinga thla pasarih te chuan, month pasarih te chuan ni sawmthum pakhat a nei ta rawh. Umm. Chuanin, eh. Eng thla berin nge ni sawmhnih pariat nei? February thla bak chu ka hre lo. Ui ka thiam thei lo e. February. February chomi. Chiang em. February chiah in. Ni i. Pangaiin. Thlasawn pahnihin. Ni sawmhnih pariat a awm vek. February. February. February. An nei vek. An nei vek. Chang dik vek dawn tlat mai a. Pakhat chiah chang dik lo nih a nih leh.

First i ti ta tawh, F I R S T i ti ang khan twelve a kha an spell teh. T W E L V E. Chu chu twelve pangai nia position twelve T H kan dah thin kha. Twelve. V E T H ania. V E T H ania. Adik tep.